Alright, mi di amabo bon bini na un otro un podcast y naturalmente aquí na arriba mi canal di YouTube tambe. Ba subscribe caba, bo a like, bo a comment, corabon cu nos ta conta cubo, pa naturalmente nos sigui inspira nos hendenan tanto aquí na na Corsou, na Aruba, na Boneiru, na Sint Maarten, mi ke men all over the world a traves di nos canal di YouTube. Awe, ya. E dia di awe ami ta kai un tiki chikí, mi tin un bisi kos manera mi ta kai chikí pasobra nan a titul'é un di e muhénan si es no ta e muhé mas bunita di Kòrsou. Ta p'esei mes e ta Miss Kòrsou. Huntu ku mi mi tin Gabriela dos Santos, pa nos e ta simplemente Gabi. Kontando do? I'm very good. Mi te bon, mi te bon. Danki for team. Mi te contento uh, eh, cubo te join nos. Awe, Gabi, den bo um, schema super druk. Ah, je ziet er hartstikke mooi uit, maar je neatje, you know. En to, het is otro voor die eh, Gabi. Um, glitter and glamour y cu, cu corona, cu toerist aquí E ta parcemi un gabi hasta di futuro. Esaki ta e manera cu lo bo kie pa den futuro hende percibi bo, executive, corporate. Yes, of course, I mean, awaki den locual cu mi ta bezig cu nan tambe bo ta haña hopi hende muhe cu ta hopi empoderá. Anto nan kier logra hopi di nan soñonan. Dus pa ami. Mi tambe ta mira mi mes as un entrepreneur, as a business woman, so I will definitely see myself wearing these type of clothes more often, pasobra mi ta kere e ta carry un hende muhé hopi mas fuerte tambe, bo uitstraling ta gewoon it's different, but also I like the glitter and glam as well, I mean that's another side of me. Sí no. Bo ta hasi ehersisio regularmente of lokual ku nos ta mira ta djis. Good genes, herencia di mama. Con esaki ta? Mi tin bon genes, of course. My mom is Surinamese and my dad is Brazilian, so mi ta kere mi tin bon genes. Pero mi ta haci ehercicio gewoon regularmente tambe. Pasobra na e momento cu mi a haci diesnuebe aña, mi a ripara cu mi curpa tabata pa yendo door di un cambio, mi a cuminsa yena un tiki mas. Antes mi por a come locual cu mi tabata kend, mi no tabata, mi por sa yena di peso, pero awor aki, Mi ta ripará ku whatever I eat, it has an impact. Hendenan lo bisa yena na unda. Nan lo. Oja, I see it. Ami si ta mir'é, pero no ta ègt algu drástiko, pero pa bo mantené bo kurpa, anto tambe bo salud, it's not just about looking good, it's also about taking care of your body, pan esei pa ami ta ègt importante. Pasobra naturalmente ègt mi ta sinti mi bon tambe ora mi hasi ehersisio. Mi ta sinti mi kabesa gewoon free, mi por pensa. Anto como mi schema nan ta hopi druk awor aki, mi mester di e momento ey pa mi por relaha, anto cu sa come back to myself, paso si no mi ta gewoon keda on go en mi no ta inverti tempo den mi mes. Si, right. Bo sa cu un di e detayenan, un di e caracteristicanan Gaby cu hopi hende ta gusta di bo ta juist e manera como bo ta carga bo mes, bo intellect,

Eigenlijk pa e tarea cu nan tin cu bay carga, you know. Pero for di ki edad abo a cuminsa prepara bo mes pa esaki? Honestamente mi tambe mi ta kere mi tambe ta un dje mucho mena ey. Nunca mi no echt verwacht cu mi lo bay participa den un concurso di mis. No pasobra mi no tabata guste, pero gewonweg E no tabata algu ku mi tabata mira riba mi kaminda na e momentunan ei. Mi tabata ke pèrsiguí mas modelahe i tambe mi tabata ke bai den un otro tipo di industry ku ta totalmente diferente for di pageantry. Ya, eigenlijk ik zag mezelf meer like I would study and I would wanna do something a little bit more in the business area but do modeling on the side as a hobby. Dus pa ami tabata un tiki mas, you know, different dan pageantry. Pasobra pa ami e perception di pageantry tabata hopi. gemaakt n'e momento ei. A'ma pensa ku e ta muchu muchu made up en I wanna be real, I wanna be myself, mi no ke sinti ku mi ta por debutá den un bòks, ku mi mester ta un bepaldu beauty standard òf create un ideology ku mi no ta ni kere den dje djis pa e public gusta mi, paso mi ta sinti mi e rei, bo sa ku mi no por ta liber, anto mi ta muchu muhé ku semper mi tabata liber, mi mayornan a lanta mi ku hopi amor i tambe E ta e ta algo cu mi lo ke sigui tin tambe. Mi no ke sinti cu mi ta stuck. And um yeah in the pageantry I think developing language skills, simple languages tabata algo cu mi tabata gewoon gusta want mi tabata bon den dje. Together for the young mi tabata wak hopi YouTube videos na Ingles, movies. Pero mi ta kere hopi hende di bo generacion ta asina tambe, no? Si, si. Anto natural na school tambe bo ta hende. Dus ami papiamento mi a cuminsa papia. Ora mi ta tin por ta diesdos aña, ora mi bai havo, Einan a cuminsa siña pa mi mester pasobra mi mayornan tur dos, of ya mi stiefvader cu mi mami mes ta papia Hulandes, anto mi tata ta papia papimentu pero mi no tabata biba cu mi tata, dus mi no tabata papia papimentu hopi, locual si mi ta repará dor cu awor aki mi ta papiando hopi Ingles, anto dor cu mi ke develop esey tambe, mi ta repará cu tin bia e otro languagesnan, Nan ta kaya un tiki ey, si, si. Ta ser mecho muilik pasobra bo mester tin un balansa pa bo por keda ku nan tur, pero mi gusta idioma, e ta un manera ku bo por komunika ku diferente hende, ya, dor ku mi ta half brasileira tambe, mi por papia portugues tambe, mi ta komprondé tur kos, papia, tin sierto palabra ku tin bia mi ta mix up ku Spanish, por se ta hopi alike, pero. Apo ta un hende ku ta gusta biaha, Gaby, los di Kòrsou, pasobra mi sa ku bo stima Kòrsou, ta p'esei mes bo ta miss Kòrsou. Kua ta e pais of e siudat ku bo a bishita ku mas bo ta enkantá i dikon esaki ta asina? That's a very difficult question. Dikon? Pasobra bo ta biaha hopi. Mi ta biaha hopi inderdat, pero mi ta haña hopi tur lugar tin nan kos. Dus mi no por vergelijk ègt. Den momentunan aki mi ta kere New York si ègt a hasi un impèkto riba mi, pero esei ta mas tantu paso m'a bai New York mi so pa promé biaha, dus e tabata mi my first biahe ku mi so a bai. ever dus mi ta kere e koe ta un kos ku e ta marka den mi bida for always yes anto e tabata hopi emotional tambe pasobra na e momento ku por sa New York is very known for like that city of dreams and making everything come true dus den e momento ku mi tabata den e airplane anto mi ta mira tur e lusnan bria bo sa mi wou a honger ku mi sa basha awa paso it was a moment ku mi ta mane you know you're getting older you're twenty now and now you're traveling and. And I was like in la la land. Inti, you're getting older, dende ya. I mean, pero pa, pa mucha young, ku, sí, ku sí, tin asina sí. tanto ambicion, eto, eto, eto un bonito feeling, paso y namo te right. repara ku awor ki bo adulthood a kumisa. Mama ku stiefvader mm -hmm. na kas, kiko e tabata ta pa Gabi no tin papa huntu ku nele? Ami eigenlijk for di mi dos aña mi mama cu mi tato no ta hunto mas, anto e rei mi mama cu mi stiefvader a bay hunto dus pa ami no tabata algo cu a impact mi hopi pasobra mi stiefvader ta gewoon echt manera un tata pa ami dus el a cria mi con hunter mi bida y mi tata mes ta me semper tabata tey it was not like he was never in the picture mi tabata bay cerca dje. Casi tres bia pa siman, tur weekend, mi ta echt Daddy's girl, Daddy's little princess, mi ta su youngest tambe, dus mi ta mi tin un hopi close bond cu mi tata mes mes, pero cu mi stiefvader tambe, dus pa ami no tabata un cos dificil, e e tabata juist algo bunita, como cu mi famia tur dos ta bini for di otro pais, mi mama Suriname tu mi tata Brazil, mi mama tin su famia na Suriname tu mi tata tin su famia na Brazil, dus mi oma no no ta na Corsou, dus. Mi stiefvader si tin su oma, anto e nana mi ta tin, mane ègt e family, so. Bo tin tres ruman. Yes. Ta korekto? Yes, klopt. Kua te sun e mas ondeugend? Ami. Abo? Bo ta mayo den nan tres, tòg? Ja. Si, abo te sun di mas ondeugend? Ja.

Tin otro manera pa bo por bisa algu. Por ta bo no ta meene asina ei, pero e manera ku bo ta uit algu ta hopi importante. Anto esei den e konkurso di Miss tambe mi ta ripara, paso tin bia there is a very thin line that you cannot cross. Anto hende su feelings nan ta get hurt. Dus si bo bisa un hende ku ei por ta su kabei no ta para nachi awe, bo por bis'e riba un manera ku e no ta bai afekt'é dje tantu ei. Paso semper nan ta bisa it's not what you say, it's how you say it. Exactamente. Kiko ta e ultimo kos spontan ku bo a hasi? Awe mes bivoorbeeld mi ta tin un interview mainta, so I wasn't really prepared but mi ta gewoon bai p'e. Bicho, how prepared can you be in life? There is so much that you have to do, anto mi ta haña tin bia bo tin ku gewoon trobo mes asina nan anto you learn how to swim. Paso si bo keda prepare prepare bo mes bo ta go through the stress twice as hard. Kaminda si bo gewoon take it easily bo ta naturally flow in it. Anto esei ta eigenlijk awor aki. my mindset. Oh wow. O sea, I'm just flowing and sí. letting whatever this journey is going to take me to, I'm just flowing sí. with it. Mi no te laga nada hold me back. Right. Poco di mas escucha um, tabata un, un, un quote di Bruce Lee, ele bisa, we need to be like water. Paso water to flow. Yes. So si water te den e glass, you be the glass. Si water te flow den e bottle, you, you be, be, the, the bottle. bottle. You know ki men water flows you know entos si ninan bo personality tambe ta flow bo ta visionario kiko ta un kos ku den forma agudo urgentemente lo bo ke kambia na Kòrsou? Ok so ya eigenlijk what I really see ku ta echt algo for kome no solamente na Kòrsou pero overal ta echt diskriminashon mi ta sinti ke koe ta echt algo ku Pasobra nos ta hold a lot of grudges against people, pero mi ta kere mester tin mas acceptance en todo mas cosa compashon pa cu otronan. Mi ta kere cu e ta echt cuminsa tambe na bo mes. Dus mi ta kere gewoon akinan na Corsou it's just very important to like realize like ok we're all people we're doing our best pero nos tur ke logra algo. Anto asina tiki tiki bo ta ripara cu e forma cu nos ta bay Om ku otro lo bai kambia, anto tiki tiki otro kosanan tambe lo bai kambia. Pero bo tin ku kuminsá na un manera ku kon bo ta respetá otro, anto kon kon bo ta akseptá un otro hende pa ken ku e ta, anto anto sigui, anto no laga e kos kansa abo komo persona, pasobra bosan huntu por krese. Ku ta mas o ménos den e direkshon di Light for Change tambe, ke men bo ta ègt. Segunda esei bo ta bo ta bo tin un fundashon un fundashon ku ta raise awareness riba cyber bullying or any type of bullying pero ku spesifikashon riba cyber bullying diskriminashon sibernetiko un style no pèstmentu poku di e tabata tin un investigashon na unda ku nan bisa ku pèstmentu den Den cura di scol ta un cos alarmante. Kico bo por conta nos di Light for Change? Laga nos cuminsa eynan. Ok, so, el a eigenlijk cuminsa na ami mes. For di jong, mi a wordo di pes, pero nunca mi no a echt repará cu e ta tin un impacto riba mi, paso I was always the one to throw sand over it, anto mi no tabata echt worry cu locual kende no ta bisa, paso den mi cabes mi tabata mucho moe fuerte, of mi ta mucho moe fuerte. Nos nan tabata yama mi flacu, hende tabata yama mi anorexia, Mi tabata tin pashi tambe den mi pubertat. I still have some pimples here and there. Anto nan tabata bisa mi si connect the dots. Witje dus allemaal van die jokes pero e jokes ei nan ta create a scar somewhere in your heart because it hurts. Anto tiki tiki mi a ripara cu awor aki na grandi tambe hopi di e traumasnan ei ta biniendo back anto vooral den un beauty pageant awor aki you know like. Body shaming ta algo cu ta very ongoing at the moment and I I actually gained some weight despues di New York City anto awor aki mi mester baha un tiki mas no pasobra e competition ke pa mi baha pero si bo wak tur e otro mucha muhernan bo ta ripara mana e e mi tambe tin cu bay haci algo despues eri bo tambe ta bay sport pero in that moment you're not loving yourself but it's not because you don't love yourself because Por ta bo stima bo mes manera bo ta, pero pasobra otro hende a kabi kritika bo pasobra bo no ta look good or this or that, bo ta bai sinti bo bo sa mane bo tin ku bai kambia. Anto den momentonan aki nos ta hopi exposed to social media pero tambe gewoon any type of technology ta Snapchat, Instagram, Facebook, everything. Juist, anto e ta hopi, et heeft te maken met foto's, weet je, je leven posten. Y me repara cu den tur comments di tur e potretnan of ora bo wak e mucha muhernan di awendia anto vooral e mucha muhernan yong cual mi ta hember sa mi ta yendo un tiki disturbing bo ta repara cu tur ke parse otro tur ke tin un lip di un cierto manera tur ke tin like the glass skin pero ta edited way too much anto op een gegeven moment mi ta mane But why? Bo sa dikon eigenlik nos ta hasiendo e koki ku nos mes si nos tur ta diferente anto nos no mester sinta kompará nos mes asina i ku otro. Pero uiteindelik ora mi bai ripará e root di dje e ta gewoon pasobra hopi hende ta discriminate otro. Bo sa oh ya you're too fat and then when you're skinny you're too skinny and then when you have clear skin Tin otro cos cu trobeas na bo. Tin otro cos, wowo te kico, nanishi te kico, lip te kico, ja. Right. Mi tambe e un comment ora mi wordo corona cu mi ta tin derecho na mi dientenan, anto mi nanishi tambe. Anto mi ta mira there is nothing wrong with me unless I find it I wanna fix it, mi ta bay anto mi ta fix it pasobra ami lo sinti mi mas mijo. Pero you have no right to tell me what I need to fix about myself and it should not. Y esey esey no ta pa abuso, esey ta cu tur hende eindelijk. Bo no tin e derecho di di eindelijk pisotea un otro hende of oprimi un otro hende pa motibo sey cu e ta flaco of cu e ta yen of cu su su color di cuero, you know, bo, gewoon bo no tin mag di hasi e kos ei. Anto èntò, ya, ariba social media e ta pasa masha masha hopi mes. Nos tabata tin resientemente un kombersashon ku un sikólogo tambe ariba mental health i social media i e konekshon entre mental health i social media ku tin biaha te asta Social media no ta bon at all pa un hende su mental health. Ki bo tin di bisa di esaki? I totally agree. Echt. Bo sa, lately mi ta un hende ku ta pensa hopi. Dus laatste tempunan aki mi tabata echt pensa into mi te mane, ok, bon, everybody is talking about mental health, pero kiko mental health ta eigenlijk? Bo sa kiko yanteri anxiety, depression? Like. What is the cause of it? Pasobra locual cu ami sa den two thousand ten we were not talking about mental health, we were not talking about anxiety, you know, depression, ok, pero there were ways to deal with it, pero awor aki nos ta asina focus riba tur hende cu you're never gonna feel good enough, a lo mi ta kere esey ta locual ta causa e mental health part tambe, pasobra ami bijvoorbeeld awor aki I'm very happy with where I'm at, pasobra si ami wak e growth cu ami a. Bo sa pas den durante e laso añanan mi mester ta hopi contentu y proud di mi mes. Pero den momento cu mi subi riba e social media anto mi bay wak e otro mucha muher ta bezig ta haci tal cos or she's in Italy right now having some wine and pasta mi ta gewoon sinti I'm not doing enough anto den momento ey mi ta bay buta un bepaldo pressure riba mi mes mi ta bay sinti a bisti cu mi no ta haciendo good enough mi ta bay doubt mi mes mi ta haya fear pasobra op gegeven moment bo no ta durf di ni sali fo'i bo comfort zone mas paso Bo no sa mas kiko bo tin ku hasi, pero bo ta purba di follow un otro hende su step kaminda. Bo tin ku eigenlijk sigui bo mes. You have to flow like water. Just flow and look wherever life takes you, you know, and just make sure you make the right decisions based on your intuition. That's it. Gaby, dies aña pasá bo ta kòrda kiko bo a sinti Ora ku nan a bisa connect the dots òf ora ku nan a bisa bo bo ta mustra anoréksiko òf ya you're just not good enough you know ki bo ta kere ku bo ta you know bo a sinti e ansiedat ei òf e depreshon ei komo tiener? Bèl den e momentu ei si Claro, mi te kere tambe ma bay a tuma action pa purba di no laga e comments na e bin to mi mas. Anto esey ma hasi, mi ta hopi open, mi no tin nada di sconde pa yu hende, dus ik ben echt iemand like if you wanna know something and wanna know something about me just come to me and talk to me about it, pasobra mi ta echt open. Dus na e momento ey cu nan a bay bully mi, I was trying to do whatever it takes so ami por Ke please nan. Eigenlijk mi tabata kier gewoon please nan. Dus pa mi sesa nan, juist, pa mi sesa nan mi sa mi ku mi tin hopi pèshi, mi tabata gewoon paketa mi kara ku make up because like crazy because then I felt like maybe they wouldn't be like picking on it. Juist, pero den momento ei mi no a realisa ku mas make up bo buta, mas bo pores nan ta clog, mas pèshi bo ta haña. Pero I didn't feel confident enough to go without it because I got always picked on it. Anto mi kimen Bo bisa mi cu mi tin pashi like I have a mirror at home and I can see it bo sa anto Kiko lo bo conseha un hende? Bo lo bo bisa mi por ta usa tal crema of bo sa maybe you can try this put some aloe vera on your face pero e manera cu nan tabata ciele tabata gewoon it was not right and it didn't make me feel any better about myself because I already knew I was struggling with it anto e no tabata my diet e no tabata nada dje esey e ta gewoon parti di un hormonal change cu ta pasa den bo curpa anto e ta un. Parti di pubertat. Pero tambe na mi curpa, bijvoorbeeld, ja heel eerlijk, a cuminsa buta papel den mi den mi bras just to let my boobs look a little bit bigger. I used to, you know, like try to do things to please people caminda pakico? Anto mi tin sigur cu tin hopi muchuenan ey fonan cu tambe ta sinti cu nan tin cu haci cosnan. Yo ta vooral awor aki pasobra ta wak tur e modelsnan online and they have like these perfect bodies Dokter al photoshopped, anto e muchanan yòn ku tin djes kuater aña ku nan kurpo no ta ni develped ainda ta sinti ku nan ta supos di look like that, paso tur e mucha hòmbernan ta ta bisa ku that's that's the body I want. And of course when you're young you want attention. Gaby Master Botayo, keré mi bo sa kiko ta kiko ta un kos ku totalmente bo no a tene kuenta kuné ora ku bo a bai partisipá na Miss Kòrsou. Un kos ku at all bo no a tene kuenta kuné anto ku despues bo ta bisa, Aww bo, I should have known better. Mihó mi ta sai ko'i promé. Bo mag di ta eerlik? Ja, mi a wens, pero awor ke ku mi ta pensa, mi di bo sa flow like water. Si bo tin un oportunidat ku ta presentá bo, dikon bo no ta gewoon purba? Den momento i bo no tin nada di pèrdè, anto foral si bo ta yòn, bo tin asina tantu kos pa eksperenshá den bo bida, bo no sa kiko esaki ta bai duna bo pa despues bo por sigui riba un otro oportunidat. Exactamente. You have to keep trying, anto por ta esaki. E abilities nan cu mi a haya door di e experiencia aki, mi sa sigur cu mi ta bay uza nan. Mi ta kere si mi no lo haci public speaking, I wouldn't be sitting here because I wouldn't have the courage to do it. Dus, mi no tabata unprepared pa nada, por ta mi tin hopi cos mas riba caminda cu mi tin cu bay, you know, enfrenta te ainda. Na mi puntra bo esaki, Kua ta e pais of e partisipante pa Miss Universe ku semper bo ta on the lookout p'e? Ku tur aña di nobo bo ta bisa, ey, tal i tal, pasobra ami sa hende nan masha fanatiko di Miss Universo. Tur hende ta bai, por ehèmpel, pa ekis pais, nan ta bisa, no, semper e pais ey ta bai bon, sea ta Venezuela o ta Colombia, pero abo tin un hende ku. Abo sinta na cas ta wak television bo ta bisa na mi wak kiko India ta bin cune cu por cierto tambe tabata Miss Universo un tempo. Philippines I guess yeah there is Catriona Gray anto mi ta gusta hopi you know how she is anto e ta hopi hopi herself very spontaneous as well so mi por connect hopi cune pasobra mi ta mira similarities di ami den dje tambe pasobra mi no tabata mira e gemaktheid you know sometimes when you look at at the other misses like the Latin countries. Most of the times they're so prepared dat op gegeven moment bo e ta perde bo ta perde e essence di bo autenticitat. Anto mi ta kere awor aki Miss Universe is also looking for more authenticity instead of you know that whole. Bon ta sinti cu kisas e presion pa abo tambe bay cambia tin cu yega ainda? Umm definitely mi no ta sinti cu el a yega ainda ainda maar ik ik voel het nu een beetje wel. Dus e laatste dianan aki I'm gonna be honest I had a few days cu mi ta pues mire like Panic. Bo sa bo ta si bo ta puntra bo mes si bo ta kapas di hasi algu asini paso naturalmente it's a challenge it's not easy tin hopi kosnan ku bo tin ku bai siña. Kiko nan a bisa bo ku lo bo tin ku kambia? Nan no a bisa mi ku mi tin ku kambia nada. Kiko apsolutamente no ta negotiable? Pa Gaby, pa cambia. Si no bisa ey, bo tin cu aumenta bo pechonan, bo tin cu aumenta e pompisnan. Kico no ta negotiable pa bo cambia? Of bo ta bisa, yeah. Pa ami, anything on my body is not negotiable. Is not negotiable. Echt niet. I'm not gonna change anything. Bo ta prefera di, laga nos usa e palabra mortifica den gym numa, pero bo no ta, it's not negotiable. Pasobra mi no ta sinti mi insigur den mi curpa e aworaki. Mi no ta sinti cu nada na mi.

Ya, not a great character. Not a great character, si. And then, bo no ta bunita at all. Dus pa ami it was more, you know, just be myself, anto mi ke showcase esei tambe. Mi no ke showcase the perfect, perfect me, because that doesn't exist. Bo ta curioso ke men. Cua ta e ultimo cos curioso cu bo a haci cu a bay totalmente robez? Robez?

You're such a pretty girl, pretty woman, you know. Con e persona ideal lo mester ta pa Gaby? That would, that's a good question. Um, Pasobra nan ta wak un poster perfect girl, anto Bay yega di wak e pelicula cu ta bisa Out of My League. No. Kisas e, e mucha Ah, ya, homber ya, nan. ya. Abo se wak y nan ta bisa, no, a Gaby ta totalmente out of reach. Bo sa, pero maybe bo ta un persona cu ta fall for a very humble and simple person. I like pero simple, I like con e hende humble pa bo ta? swel. Si, mi ta echt eh, very humble, simple. Pero pa mi ta mas importante pa mi like I love humor as well, so if you can make me laugh and like smile, I love that. Pero mi tu hende mas ku, mi ke un persona ku ta ègt apoyá mi, anto ku mi lo ke ègt krese kuné. Dus mi lo ke yuda e, anto mi ke pa e tambe yuda ami pa mi kon achieve my dreams. Anto mi no ke un toxic relationship of jealousy, because it's not necessary. So, I really want somebody that also know What he has and brings to the table anto ami tambe sa kico mi ta bring and we make a beautiful table out of that you know so mi no tin echt un idyllic of guy if I click I click pero e ta echt e mester ta algo cu ta healthy healthy yes. Como ta wak abo despues di Miss Universo? Ademas di tuma un break pero. Kiko? I've thought about it honestly en tuma ripara ku un di mi strengths nan ta communication den e journey aki bosa a ripara ku echt papi ta algo ku mi gusta hasi pero tambe alabes inspira hende dus lo mi ke eigenlijk tambe hasi algo with podcast to be honest yes Bo ta welkom bo ta welkom bo ta welkom so I was actually looking forward to that but also maybe motivational speaking I see myself in

That's when I feel at my best as well. Right. Anto mi ke duna tur hende ku ta cross paths ku mi tambe algu ku ta make them think about life or like inspire them. Mi tin gana di puntraba un otro kos. Un pregunta em ya ku nos ta visualize. Bo a visualisa bo mes ku e korona di Miss Universo? I'm on the way. Bo a manifest'e? Bo a manifest'e? Pasobra mi sa ku bo ta un hende ku ta ku ta masha um, uh, bo ta inspirá, bo ta visualisá ku aura and energy and everything. So Okay, I'm not that deep. no, pero sí, mi ta mi ta visualize indeed, pero a mi I think my visualization is a little bit more like

Whatever pops in my head at that moment and I feel like I need, mi ta haciele. Dus mi no por decidi foe e wak i cabo kico mi ke, pero mi tin un richtlijn. Cu e corona? Nog niet, nog niet. Mi sa bo eerlijk, di kong pasobra mi ta sinti cu you can visualize how much you want, but if you don't put the work in, that crown is never gonna be on your head. But you are working on it. I'm working on it, but I'm working on something else before I can work on that, you know? Ki bo ta sinti e proposito ta den bo bida? Netamente esei, pa inspira otro? Ya, bo sa tur hende, mi ta kere tur hende ta inspirá otro in some way or another. So, I don't think that's something very special about me. I think everybody can inspire one another. Pero pa ami mi ta kere gewoon dor ku mi actionsnan, like what I'm gonna do and how I'm gonna like bring people together, anto mi ta kere gewoon e E energy cu mi por trece bijvoorbeeld den un grupo, I would think that would really make the difference. Okay. To just, you know, let everybody feel at peace and just be theirselves, want mi ta kere e koe caba ta gewoon, Sí. you know, Sí, sí, I don't sí, know, definitely, it, it, I it, feel you. it connects people. Gaby, mi ta gradici bo inmensamente em, pa drop in cerca nos akinan na studio. E ultimo pregunta di tur podcast ta, Kico Ta e un kos ku tur hende ta kere di bo, pero ku apsolutamente no ta asina. Oh wow, that's easy. Mi ta kere hopi hende ta kere ku mi tin skeit. Yeah, many people think I have skeit, pero ègt mi no tin skeit. Mi ta kere tambe ku hopi hende ta kere semper mi ta rabiá òf ku mi tin un kara un tiki. Dikon? Se kara ta mané un tiki? Ja, e kep, yeah, I'm working on it now, definitely. Mi no por hasi otro tampoko. Pasobra. Tin mes bo tin cu smile a lot. And I'm a very smiley person pero only when I really feel like it. Mi no ta bay con cinta anto smile. For me that's weird. Pero den momentonan aki mi ta ripara cu if you just put a smile on your face bo ta con gradually become a happier person. And it's really true. Gaby mi ta gradici bo masha tanto. Hopi hopi danki pa droppen. Mi ta desea bo tur clase di exito. Anto ami lo bisa cuminsa visualize e corona riba bo cabes. Sei tambe ta importante. It's on the way, it's on the way. It's on the way, alrighty. Curaçao mi te gradisi imensemente Aruba, danki, Boneiro, Sint Maarten, Hulanda, tur esnan ku ta aktivá riba nos plataforma di YouTube. Masha masha danki. Miss Curaçao, Gabriela dos Santos, tabata seka nos awe den nos studio pa naturalmente nos eh, kompartí i naturalmente laga abo tambe si rekonosí mas kuné. Sumamente importante, Su cargo tambe ta importante paso Corsou tin speransa den dje. I mean no pressure, pero at esey te así. Masha masha danki. Nos ta topa den otro un session. Thank you so much.